Tabarĩra nĩ gĩthima na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũrore ũhoro wĩgiĩ ndũgũ na nĩyo relationship. Tũmenye atĩrĩrĩ ndũgũ ya ma nĩ ĩrĩkũ na nĩ ndũgũ ĩrĩkũ yerekagĩria mũndũ kũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ĩtwaraga mũndũ gatũra karĩa getagwo korwo nĩ ndoĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrora ndũgũ nĩ gũkinyaga handũ mwanake akenda mũirĩtu kana mũirĩtu agakĩenda mwanake. na makanjia gũtwarana tondũ rĩu tugaga ti ta rĩrĩa kweragwo atĩ tene atĩ anake nĩo moragia airĩtu nĩ tuonaga nginya thikũ ici nĩ kũrĩ airĩtu moragia anake na ndũgũ yao rĩngĩ ĩgakorwo ĩrĩ ya ma na magatũrania na rĩngĩ magathiĩ magakinyanĩrĩria atĩ nĩ kũhikania na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrongoreria ndũgũ nĩ ngwenda tũrore ndũgũ na njĩra ĩgiĩ atĩrĩrĩ andũ aya marendana rĩ marendana nĩgetha makahikania ĩ kana nĩ gũteana na nĩ haku we na nĩ we mwenyewe ũtuaga matua ũmenye atĩrĩrĩ nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ya ma na nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ya gũtũũra gĩtũmi nĩ njĩraga airĩtu kaingĩ na kaingĩ ũngĩkendana na mũndũrũme wone atĩ wendi wake nĩ gũcũngĩrĩria atĩ mũkoragwo mũgĩkomania na mũtirĩ mũrahikania nĩ wagĩrĩire kũhingũka maitho ũrore nĩ kĩ gĩkĩ kĩraciarwo thutha wa ũũ nĩ tondũ nĩho tũthiaga tũgakora airĩtu aingĩ nĩ magĩire nda ndamaterĩgĩrĩire na ndamatafangĩire na agĩa na mũndũrũme ũcio agacoka akamũte na agatuĩka atĩ nĩ atuĩkire single mother kana agakorwo atĩ nĩ ahikire kũndũ kũngĩ na mwana ũcio na agakorwo akĩgerera ũhoro wa gũtengwo kando kana ũhoro wa kũmeneka nĩ tondũ ekirie ũndũ ũcio aterĩgĩrĩire na aingĩ ao nĩ arĩa mathiaga na mbere magakorwo atĩ nĩ maragĩa na mĩrimũ mĩingĩ mĩrimũ ya meciria depression ona ũkona angĩ nĩ marongania makonia na gũkũ bara nĩ matuĩkire agũrũki nĩ tondũ wa ũndũ wathondekirwo nĩ ndũgũ na ũndũ wokire rĩrĩa mũndũ arĩ harĩa ndũgũ-inĩ akĩaga gũtua matua make wega matua maku makoragwo moko-inĩ maku na we nĩwe ũroraga rũciũ rwaku rũgakorwo rũhana atĩa kana rũgakorwo rwĩ rwega kana rũgakorwo rwĩ rũru. no tũkĩrongoreria ndũgũ ĩno ya gũkorwo atĩ nĩ mũgũkinya kĩhiko-inĩ rĩ mũndũ wa gũkũhikia nĩ akũmenyagĩrĩra na nĩ akũnyitaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na rĩrĩa mũrĩ ndũgũ-inĩ nĩ akoragwo atakũrũga mĩhaka ĩrĩa ĩtagĩrĩire especially ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ mũranjia gũkomania na mũtirĩ mũraingĩra thĩinĩ wa kĩhiko nĩ akoragwo agĩkũmenyerera na njĩra njega na gũkorwo atĩ nĩ ararongoreria maũndũ ma gũkorwo atĩ nĩ arakũmenya atĩ ti gũgũthũkĩria aragũthũkĩria mũtũrĩre. no ĩndĩ nĩ aramenya atĩ wĩna rũciũ rwaku na nĩ ũkabatara gũkorwo wĩ mũndũ wa bata ningĩ kũngĩgĩkinyĩrĩra nĩ handũ atĩ nĩ mwathiĩ na nĩ mwakoma nake na nĩ wagĩa nda na nĩ wagĩa mwana mũndũ ũcio ndagũteaga nĩ gũkũhikia kũhikagia na mũgakorwo mũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre no nĩ ndĩrenda kwarĩria mwanake wĩ hau mũirĩtu wĩ hau ũgĩkorwo wĩ ndũgũ-inĩ o yothe menyerera mũno matua marĩa wĩ namo na marĩa ũnyitĩte na moko maku Nĩ tondũ matua marĩa maingĩ marĩ na airĩtu na anake nĩ marĩa maramakinyia gatũũra gakorwo nĩ ndoĩ na handũ hakinyĩrĩre hau tua matua maku wega na ũmenye mũndũ ũrĩa mũratwarana nake rĩ endaga atĩa na akoragwo e mwena ũrĩkũ akoragwo akũhũthĩre agũtiganie kana akoragwo akĩenda gũtwarana nawe nginya ndagĩka ya mũico nĩ tondũ ũhoro wa gũkorwo atĩ mũragĩa na ndũgũ ya gwĩkenia ĩyo nĩyo ĩrehaga mathĩna maingĩ na ĩkarehe atĩ andũ acio erĩ mũtũrĩre wao nĩ watuĩka wa gũthira airĩtu mwĩmenyererei na rĩrĩa mũracagũra ndũgũ cianyu mũcagũrage ndũgũ iria ciagĩrĩire ndũgũ ĩtangĩkwerekeria thĩna-inĩ ndũgũ ĩtangĩkũrehera gũkorwo atĩ thutha-inĩ atĩ nĩ ũrerira kana ũke- ũkeira nĩ tondũ wa mbere reke ngwĩre kwĩ ndũgũ cicũngagĩrĩria atĩ andũ nĩ meyũraga mũndũ nĩ eruta muoyo mũndũ nĩ auma kwao nĩ ora mũndũ ona kana nĩ oya mũkanda eita nĩ tondũ nĩ amenwo nĩ mũndũ ũngĩ hangĩgakinya nĩ hau mbere ya ũthiĩte kwĩyũraga na mbere ya ũthiĩte kũnyua ndawa ĩyo nĩgetha ũkue ũka kũrĩ mũtarani agũtarĩrie na akwĩre ũrĩa ũngĩhandle maũndũ macio mothe na nĩkĩo njugaga wega atĩrĩrĩ nĩ wega kwamba gũthoma mũndũ mbere ya kwĩingĩria thĩinĩ wake atĩ mwanjie gũtwarana we wĩĩrage mũrĩ hamwe no mũtirĩ hamwe mũtiratwarana Airĩtu na anake, rekei twĩmenyerere nĩgetha ndũgũ citũ iria tũgũkorwo tũgĩtuga mũko- tũgĩtuma mũgakoragwo mũkĩmenya atĩ nĩ cia kũmũkinyĩrĩria handũ ha kũhikania. Thomaga mũndũ wega ndũgateng'ere mũno na ningĩ ona mũtigagĩikare mũno nĩ tondũ kwĩragwo atĩ o ũrĩa ũrateanga mahinda noguo ũthiaga ũthũkĩtie maũndũ. Ũngĩkorwo wendaga mũndũ nĩgetha ũkamũhikia... Mũthome wega na ũmũmenye wega, na ũngĩona ndũrĩ na bata nake ndũkamũthũkĩrie mũtũrĩre wake. Na andũ mamenye mĩaka ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩrĩ ya ndũgũ na ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩrĩ ya kĩhiko, na nĩgetha mũtigathũkie maũndũ. Reke anake matige gũkorwo atĩ maretha tũirĩtu tũrĩa tũnini mũno, kairĩtu karĩ form one, kairĩtu karĩ class six, kairĩtu karĩ class seven. Menya ndũgũ ĩtumagwo na age ĩrĩkũ. na nĩgetha mũico wa ũhoro mũgakorwo atĩ mũrĩ andũ erĩ agima maratwarana na kũhĩtania kwanyu gũtingĩrehe ũhoro wa gĩkuũ kana kũrehe ũhoro wa gũkorwo atĩ mũndũ nĩ aremena na akenyarara rekei tũcagũre ndũgũ citũ wega na nĩgetha mũ- macũngĩrĩrio mohoro mũgakoragwo atĩ mwĩna bamĩrĩ ngenu bamĩrĩ yoyaine na bamĩrĩ ĩramenya ũrĩa ĩreka nĩ tondũ tugaga ndũgũ nene ĩtarĩ ya gwe- ya kwerekera kĩhiko-inĩ ĩyo ti ndũgũ Ndũgũ ĩrĩa njega nĩ ĩrĩa mwendanaga na mũkamenyana na mũico wa ũhoro tũkona maciaro mayo atĩ nĩ mwagĩa na bamĩrĩ njega, bamĩrĩ ngenu na bamĩrĩ ĩraikarania na thayũ. Ririkana gũ subscribe, comment and share.